Бәйрәм рухы шулай ук хөкем сөрә безнең мәркәзебездә. Чыннан да,
теге елны булмагач, без теге әзрәк йоклаган шикеллерәк булып киткән идек. Ләкин быел менә дөньясыннан кубып диярлек. Уяндык. Уяндык. Без үзебез дә менә бу Нәүрүз фестиваленә җидесе көнне Сәйдәш йокысызлык әсәре белән кушылып киттек. Шуның белән башлап җибәрдек. Бик матур гына узды, килеп карадылар һәм бәяләре дә бик яхшы гына иделәр. Теге үзенчәлекле спектакль, әле андыйны күргәнебез юк дип, шундыйрак кына фикерләр булды. И хәзерге вакытта инде без үзебез спектакль чыгарып ятабыз. Менә премьера. Премьера Туфан Имамтдиновның чыгара Мөдәррис Әгъләмовка багышлап, Аның иҗат тормышы, иҗат юлы буенча утызынчы июньдә булачак премьера. Ягъни сезон ябылыр алдыннан сез премьера куясыз? Еш, чыннан да, утызынчы июньдә без соңгы спектакльне уйныйбыз, шушы премьераны, һәм беренче июльдә без быел инде концерт программалары белән сезонны япмакчы булабыз, үзебезнең дусларыбызны чакырып, бүләкләүләр белән шундый бер нокта куячакбыз. Фәнис абый, гадәттә премьераны көзгә калдыралар. Яңа сезонга калдыралар. Ә менә сез сезон ябылуга әзерләгәнсез. Дөресен әйткәндә, безнең бу егерменче ел бөтен планнарны бутады. Шуңа күрә безнең хәзерге вакытта ике спектакль өстендә утырабыз. Менә бу Алкыш лабораториясеннән чыккан бер спектакльне без сәхнәгә менгезәбез. Ул Кияү урлау Салават Юзеевның. Һәм аны чыгарачакбыз без менә сезон ачылышына. Шуңа күрә безнең вакытыбыз алай күп түгел. Һәм әле без тагы грант таптык асыл кошны чыгару өчен. Шуңа күрә эшләр бик тыгыз. Бусын да чыгарып калдырабыз. Көзгә дә була. Аннан соң әле көзгә безнең бер өч спектакль чыгарга тиеш. Премьера, премьера, премьера. Премьера, премьера. Безгә бик кирәк ул. Гомумән, Кәрим Тинчури театры һәрвакыт хәрәкәттә, һәрвакыт төрледән-төрле фестивальләрдә катнаша, төрле чаралар. Менә бит бүгенге көннәрдә Сез театраль Сабан туйга да әзерләнәсез бит әле. Чыннан да, быел театраль Сабан туй безнең Апас районында булачак. Бик матур җир. Теге шундый җәелгән түгел, менә кайвакытта бит гел стадионнарда, ниләрдә уздыралар. Ә менә бу шундый чын Сабантуй җире. Апас ягы, тау ягы. Әйе. Әйе, Сабантуйлар өчен менә дигән җир. Күле дә бар аның анда, анда яңа Биналар да салып куйганнар. Аннан соң ике мәйданчыгы да бар. Без менә кичә дә барып карап кайттылар безнең эшчеләребез, ничегрәк урнаштырырга икәнен. Бик күңелле булырга тора. Бик күп артистлар киләчәк һәм бөтен уеннар булачак монда. Бөтен Дәүләт театрлары киләчәк һәм алар катнашачаклар. Көрәшләр була инде безнең, төрле бөтен төрле уеннар була. Һәм мондый Сабантуйларны безнең карарга киләләр тирә-як районнардан да. Чуашиядән, Ульяновскидан да, Марий Илдан да киләләр. Һәм моның бик яхшы ягы шунда, без ел саен төрле җирдә уздырып, төрле безнең барлык театрларыбыз белән шушы район халкын таныштырабыз. Аларның сәхнәдә генә түгел, тормышта да уңган икәнлекләрен күрсәтәбез. Шуңа күрә бу теге сәхнә белән зал арасы бөтенләй якынаеп бетеп, э, тамашачы белән артистлар алар уже бергә э, бергә утырып чәй эчәләр, бергә фотографиягә төшәләр, бергә уйныйлар, бергә җырлыйлар. Димәк, монда тамашачыларның да катнашу мөмкинлеге булачак. Тамашачыларның да кайбер уеннарга катнашу мөмкинлеге булачак. Әле Апас э, лылар дип әйтим инде, алар үзләре уеннар әзерлибез диделәр әле, балалар уеннары да әзерлибез диделәр. Шуңа күрә анда төрле аттракционнар да була. Бик күңелле булырга ошап торачак. Тора инде менә бу. Без инде барып сөйләшеп кайттык. Равил Фәритович теге ноктасын куеп сөйләшә торган кеше шушы апас җирлеге башлыгы главасы дип әйтик шундый әзер нәрсәләр кирәк нәрсәләр эшлибез ниндиерәк уеннар була без ничек алабыз дип шулай менә ноктасын куеп сөйләште бик ышанып торабыз егерменче июнь көнне ял көнне сәгать унбердә башлана Һәм кичкә хәтле бара дип әйтсәк тә була. Бер уйлаганда Казаннан да ерак түгел. Ерак түгел. Казанлыларга да эндәшеп була. Бер сәгать элек юл, монда казанлылар гына түгел, бүтән як районнар да киләбез дип әйттеләр инде. Карарга киләбез дип. Һәр ел саен бит ул яңа районда булгач, яңача уза Сабантуй. Ел саен төрле Сабантуй була ул. Шуңа күрә бик күңелле булачак. Килсеннәр. Көрәш булачак безнең. Анда инде безнең Президентыбыз бүләк куя көрәшкә. Һәм безнең Мәдәният министрлыгы менә элегрәк теге читенрәк ие бүләкләрне үзебез эзләп таба идек. Ә хәзерге вакытта инде без бүләкләребез алынып куелган. Менә Мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәт, Ирада Хафизяновнага бик зур рәхмәт. Алдан ук әзерләп куйдык, безнең күңелебез тыныч. Хәзер белеп торабыз һәм артистлар да белеп тора, ниндиерәк бүләк, кайсысына керим.
Көрәшкә керәләр теләп. Язылалар, көрәшкә дә язылалар. Ну, көрәшкә бер үзенчәлеге бар. Безнең анда артистлар гына катнаша ала. Анысын ишеткән.
Дәүләт театры артистлары гына һәм ул артистлар бер ел эшләгән булырга тиеш. Зур приз дип әйтик, президент призы ул машина. Машинаны бер ел алган кеше биш сабантуйга катнаша алмый. Менә нинди үзенчәлекләре бар икән. Әйе, бу яшьләр өчен. Менә менә язулар килде безнең хәзер исемлек килә, әкрен-әкренләп. Анда карыйбыз инде безнең. Анда яшьләр бик күп катнашалар. Зур гәүдәлеләр, 80 килограммнан югарылары да бар. Шуңа күрә алар ел буе әзерләнәләр. Бу бер яктан артистлар өчен стимул да.

Менә беләсезме? Бәйрәме. Әйе, ул дуслык бәйрәме. Алар анда, э, әйтәм, утырып чәйләр дә чәйләр, фотографияләргә төшәләр. Э, сагынышып беткән булалар. Сабакташлар очраша.
Фестивальләргә бит ничәдер бер спектакль составы гына килә. Ә монда алар бөтенесе киләләр. Бик кызыклы булырга тора кыскасы. Инде 20 э, июньдә барлык тамашачыларга эндәшеп калабыз. Эндәшеп калабыз, көтеп калабыз.